Salam aleýkum dostlar. Şu gün aktrisa zenan Anjelina Joli barada gürrüň edeliň. Serediň, ýeriň ýüzünde tanalýan artistam kän, aýdymçam kän, ýöne sanaýmalysynyň ady tutulýar. Meň diýýänim şular ýaly ýerde. Näme özüňe Anjelina Jolidir öýtýäňmi? Ýa-da özüňe Şahruk Khandyr öýtýäňmi? Şeýdip sanaýmaly artistiň, ýyldyzyň adyna deňelýär.

Birine akylly ökde sen diýýäň welin şo boljak bolýa. Ýaňky aýdyşym ýaly dereksiz samsyk diýýäňem welin öwrenişýä şoňa adam. Indi men näme üçin belläp geçdim şuny? Bilýädiňizmi şu Anjelina Joli ýetginjeklik ýaşyna çenli örän ýaramaz bozuk zenan bolanyny. A häzir welin dünýäň ýüzünde hemme kişi şuňa meňzäsi gelýä iň bir elegantny owadan tertipli zenanlaň biri diýip hasaplanýa. Ýetmiş bäşinji ýyl Amerikada doglan, ejesem aktrisa, kakasam aktýor. Kakasy has tanalýanrak aktýor-da, nirde görüp bilýäs diýseňiz, men deň duş bolsaňyz, bir döwür Anakonda diýip bir kino bolmaly, şo taýdaky otritsatelnyý gahrymanyň rolyny oýnaýan adam, şu Anjelina Joliň kakasy. Ýöne, gitjik-ka, şu gyz kän kabul edilenok. Şeýdibem hemme zada garşy bir hili pikir döreýär, şoň üçinem örän ýaramaz ýaşan, örän ýaramaz endikde bolan. Ýöne kino düşüp başlandan soň şu gyz kabul edilýär, ökde aktrisa diýip başlanýar. Ana şo taýda saňa bolan jogapkärçilikmi, ynammy, düýbünden başga zenana görýär şuny. Hasam Jiýa diýip bir filme düşenden soň. Şu kinoň üstünde bir munçuk durup geçeýin dostlar, diňläň. Bir döwür Jiýa Mariýa Karanaj diýip bir model bolan, hakyky bolan waka, sähel salymyň içinde örän populýarny bolýar, dünýäň ýüzünde iň gymmat tölenýän model gyzlaň birine öwrülýär. Supermodel diýip bir söz bardyr. Şo söz şundan gelip çykan diýilýär. Bir döwür işläp ýörkä suratçy aýtýar, Jiýa, nädip sen ýaraýaň bynça işe diýlende, Men ýöne model däl, men supermodel diýýär. Ana şondan soňam supermodel sözi ulunyp gelinýär diýilýär. Ýöne bu zenan örän ýaramaz hapa ýaşan. Köpüňiz bilýänsiňiz şu modelni biznes iň bir hapa ýer diýip hasaplanýar. O döwürem hasam şoň ürç alan wagty-da bäş ýylyň içinde iň gymmat, iň owadan, iň arzylanýan model gyzdan ýere düşüp tenini satyp ýören ýüz keşbine sereder ýaly däl bolan erbet zenana öwrülýär. Hudaý saklasyn dostlar. Ýöne şu kinony görmegiňizi haýyş edýän men. Görüp bolanyňyzdan soň içiňizde bir hili boşluk galar, bir hepdeläp dagyn yzarlar sizi. Ýöne örän pouçitilny kino. Indi meň aýtjak bolýanym şu kinodan soň örän uly baha berilýär şul aktrisa zenana. Iň bir talantly aktrisalaň biri diýip kabul edilýär. Ana şondan soň biziň tanaýan, biziň görýän Anjelina Jolimize öwrülýär şu Iki müň dokuz, iki müň on bir, iki müň on üçünji ýyllar Forbes žurnaly Golliwudyň iň gymmat baha aktrisa zenany diýip hasaplady şuny. Anjelina Joli şu wagt diňe bir aktrisa däl-de, OON-yň posoly bolubam çykyş etýär. Haýyr-sahawada häzire çenli iki ýüz million dollar töwerek pul çykdaýjy eden. Alty sanam çagasy bar. Soňky ýyllyklar kän kino düşenok. Ýöne şeýle bir zat bar-da, Gyzyl darožka diýilýändir. Her ýyl şolar ýaly mereperiýata geçirilende, Topdaky artistler geçip barýan bolsun, öňküräklerem geçip barýan bolsun, şolaryň arasynda Anjelina Joli gelse, şo taýda bolsa, hemme fotogrflar, suratçylar diňe şu zenany surata düşürýärler. Diňe şuň yzynda. Şolar ýaly bir üýtgeşikligi bar şu zenanyň. Ýöne özi deň-duşlar Golliwudyň içinde hiç kim kän halanok şuny. Azam zenan kärdeşleri. Iki ýüzli, ýasama, diňe gowusyrap ýaşaýar diýip gürrüň etýärler. Bu welin kim gürrüň etýäni bilse-de kän gaýtaryk berenok. Aslynda hiç kim bilen kän dostlaşanogam. Ýöne men şu iki ýüzli, ýasama, gowusyraýar diýýän ýeriň üstünde durup geçesim gelýär. Sizem pikirleriňizi ýazyň dostlar, wažn ştaý. Serediň, iki ýüz million dollar haýyr-sahawada berensoň yzyna aldym şo puly? Ýok, alanok. Alty sany çagasy bar diýdikdä, üçü-tä özüniňki, üçüsem çagalyk alnan. Şo çagalary alyp taşladymy bir ýerde? Ýok, taşlanok. Öz çagalary deňinde gowy görüp saklaýa. Ýa şu etýän ýagşylyklaryndan daşary bir ýerde wejera bolup has nejis bir ýerde göründimi? Ýok, görnenok. Onsoň şol ýasama bolup etsin, çyny bilen etsin, Men kän wažny dämika diýýän. Iň esasy zat, ýaňky zatlar örän kän pul, örän uly, bir giden adama peýda berdi. Şo wajypmyka diýýän. Indi sorag, başardygyňdan özüňe erk edip, gowy tarapdan görünjek bolsaň gowumy? Ýa-da, edenimi etýän, zato çestno, şolar ýaly bolup ýaşasaň gowumy? Ýazyň dostlar pikirleriňizi, ýöne bir zady berk bellemeli, iň gowy zatlary öwretýänem artistler, biz şolardan öwrenýäs, iň bir wejera zatlary ilkinji bolup görkezýänem ýene artistlerdir. Şoňa düşünip seretsek gowy bolarmyka diýýän. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz ugruna bolsun.

Mekanjan işde dileg et senem.
Dostlar salawmaleýkim. Şu günler türkmen ilimizde agalar, jigiler, doganlar, eneler, atalar hajy parzyny ýerine ýetirip geldiler. Şolaň sadakalary berlip dur. Kabul bolsun. Bizem arzuw ýoly bolup şu hyzmatlaň birinde. Nesip bolsa ertirem, birigünem hajy sadakasy bar. Nesip bolsa onam birkemsiz ýerine ýetireris. Esasy jigilerimiz, doganlarymyz, agalarymyz hemmäňiziň hajy sadakalaryňyz